ahee na mi amukela ka bota nation channel ma amukela mina peace of the nation ku rhula ka rixaka loko mi nga za mi subscribe ni kombela mi subscribe na n'wina mi nga subscribe na mi khensa ayi timhaka ta ka gaza a ti heli Why? Okay, lo a ni ta ni nga n'wi bukanga pulisi ranga loko ku ri ku a ni n'wi zonda kumbe ni i have nothing to do with that and ni nge pfuki ni dyana na xongi that's it a swi le ka xipesi xa mina ku ni nga dyana na xongi that you must know that people it's a sister to me na he rhangani is just like is a brother to me eh
yeah and veni ku wow and veni ku wow eh okay eh

eh xongi rhangani u pfuke a posta i gagaxi so i nga ri eh prince a swi like a swi n'wi khomangi kahle so gagaxi u lo ku hlamuseleni ku swi swi sukuse kwihi swi ya kwihi mo ni nga lehisi hi sweswo
good people it's gaxi lama siku lama ni nga tiqale bafowethu game ki game game ki game ma swi tiva ku ri hayi proper 1.1 ya bonus um good people this the whole issue loko ku ri ku ni wrong i stand to be corrected mi vula ku ri eh, kakaxi you are wrong ivi then hi lunghisa a na problem na ku correctiwa ku ri um kakaxi u wrong kakaxa u right u right a na problem na swona na teka swin'wana na swin'wana loko a ha yimile yaleyo namuntlha hi ta hlangana 17 lifestyle ku na rifila boy ku na papa mixo mindzuku hi hlangana na benny mayinga the president 17 lifestyle xixaka mampela wa proper cruising nicely okay

a ku ni humesa poster a nga nikiwangi mali la 17 loko ni se ni humesa poster i va i nikiwe mali that's it a na ni munhu wa ku endla swa ti-deposit deposit ni yi ta straight la nga tshama kumbe ni n'wi nyika deposit ni ta wo hemba mina ni ba mali yeyi leri ni same time a ni ndzi leswaku he ta ku nyika five thousand ta tlhela ku ya yin'wana hayi loko ze fika la ni va ni hakele mali yeyi lerini ni yi sendini ni tlhela ni confirma yi confirm ti ku ri mali yi kumini ni senda poster after hayi ni tiva hi tirhisana ene loko mo swi languta kahle back then there was time la prince a nga ri ku bukwini you can tell that n'we mi swi tiva ku loko ri landzela ti-event ta swi tiva i was the only person wa ku buka prince rangani loko mo mo a landza from why not why not i've been doing that swi nga khathaleki munhu i be yi ta nga bangi yi ti but because mi ni believaka leswi ni believaka sure ku ri prince is a legend has been doing it is a good producer and all that and, and a singer as well so ni n'wi bukini kwala ni nga n'wi buka ku khale ni tshama ni ndla swilo ni nga n'wi buki i khale na ni nkarhi walowa kuma ku swilo swi nga fambi hi ndlela ya kona i've been doing that ma swi tiva sweswi a mi moni zonda ntiyiso ma wu tiva okay this thing um hi huma kale hi ta ka leye le seventeen prince ra nga ni posta that event loko a yi posta aka timeline ya yena loko a yi posta of which i'm not saying prince must run my marketing mina na swi kota ku ri ku maketa swa mina a ni di munhu un'wana loko a ni maketela swilo na swi kota ku ku maketa swilo swa mina swi fika vanhwini i know how to do it okay a posta i postini loko hi ku khomanisa ka mina no hleketelela ku ri hi ku mina ni posta xongi ni ku xongi yi sasekile ivi jikijiki xongina hi apfuka ni posta the following day loko na swi notice tona ni kuma ku loko na cheka ka timeline ya prince rangani posta ya le 17 a ya ha ri kona a ya ha ri kona for what reason so mina ni fanele ni ya lona xongi ni khe ni nga lona ni mani lwini na xongi mina ma ni ngheneni ka nchumu ka timhaka ta vanhu loko ri n'we ma ha ri ku lweni kumbe swa n'wehe kumbe ku hambana ka n'wina a swi lava n'wehe ma ni ngheneni ka nchumu mina many event organizer neutral i will continue booking xongi i will continue booking you prince rangani pesa loko ku ri ku a ka ha ta va na ku tirhisana tolo no ni textini va ni n'wi nyika time slot loko you ni ku you perform at one ni futhi no tsala ku one o'clock a ku danko loko ni na cheka la ka time ni swi vona ku hayi ku na something is fish now i just texted him ni ku um mi nga ha ti ntsele so ni ku mi nga ha ti a ku why ni ku njhe khomente hi ndlela ni ku njhe mi nga ha ti so people loko ku ri ku by ku va mehe ni buka ni buka songi maybe prince ku swi n'wi nyika problem a swi ve tano a tshami na swona kumbe ti nga ha bukani kumbe ti nga ha bukani loko ku ri n'we mi lwana na xi ku na lwa va loko na xi lwana na ye swa n'we mina mina vhe ni organizer ni buka lowu ni bukaka yehe a ta ta cinisa vanhu swa ti-personal agendas ta n'wina swi solveni kwala mina i have nothing to do with that and loko no lava ku va personal like very personal you remember in december you called me to say something and na ta vulala hi swona mara swi ni irritating ku ri simply because mina ni postana na xongi mina ni nga dyi xongi vanhu va xikwembu a ni dyana na xongi xongi is a sister to me a ni dyana na xongi at all xongi loku the reason why we took that other picture yo sungula hi post ni tlanga xitokofela na xongi a ni tlangela hi ri two na vanhu vo tala va josaya va tele va tumele va austin hi tele la ndzeni ka xitokofela fortunately xongi ri lava ri rhandze picture ya mina ku mina ni mi ni tshama ni ri clean i lo fika a rhandza xo picture ya mina a posta yoho ku twisisa ku mina ni basini mina ni basini fela it's not a joke loko ku ri na problem na swona a swi a swi vavisi ya mahlweni mina na problem na swona swi sweswo so ku phosana ka mina xongi there's nothing to do with some masangu kumbe a ni n'wi naveli ni n'wi navela i type ya mina xongi se hisi ka mina

prince called me a ku ni fanele ni susa xihungu ka event liya sweswo swo ni irritate ko va ku ri a ni munhu wa ku a ni ta ni teka mahungu lama ni ma yisa ka xihungu mara ni twe swi swa ni borha se because it seems like va lava ku lwa swi swa voku va hoxa vito ra mina ni nga hoxi vito ra mina prince called me personal a ku ni fanele ni susa xihungu ka event ni ko khe ni ta n'wi susa at some point ni ve ni tshemtekani ku ni nga ni fonela xihungu ni n'wi byela ku loko no n'wi teka ni mi yisa ka yin'wana ya le rivola in mara ni tlhela ni nga breakanga mhaka ku the reason why i mara no tlhela kun'wana swi twa ku a leswi a ni tikela ni nge he swi koti mina no swi tshika hi ndlela leyi ni ku haya swi na mhaka everything is fine prince called me a ku me ni se ni suxa ni susa xoku ni n'wi vutsi ni ku why a ku hlonge wa n'wi disrespecta and all that a ku wa n'wi disrespecta se ni tivutisa ku ri where does that has to do with my event because mina ni buka artist i ta ta cina na we bukiwa i ta ta cina loko mi nga ha la ku ta mi ho vula ku mi a mi ha la ku ta ku ta cina ka swa mina a ni na problem and i will continue doing good same i will continue doing good shame and loko no ka ni nga ha ndzi ti-event na hola ka masipala ni namuntlha ni horini n'we mi lava ku ta ni kombela timali ni kombela mi ni kombela kombela ti-hundred rand na ti-two hundred sweswiya ni horini a ku lava ni nga holi a ni yimeli ku ti fika ni ku axiwu axiwu tswetsetswetswe xitejini ku ni kota ku kuma mali no I work so hard tire tirelessly ku va ni kuma ta kuma mali it's not a joke mina ni munhu wa ku hemba mantivo u byele ma ku okay loko ku ri mina mina ni fanele ni humesa xona ni byela khalanga ni khalanga prince ra nga ndza tisiwa tisini so ma se swi nhonge nga tseka cause now swi tikomba ku va me ni phosana na xongi swi vula ku ri wa okay a ni ta ni nga n'wi bukanga prince ranga loko ku ri ku a ni n'wi zonda kumbe i have nothing to do with that and ni nge pfuki ni dyanani na xongi that's it a swi le ka xipesi xa mina ku ni nga dyanani na xongi that you must know that people it's a sister to me ri na he rhangani just like it's a brother to me loko vanhu lava va sungula ku va khomisana ro sungula loko va khomisana and diamond wa swi tiva diamond ndlovu lori bush i used to attend that court loko va khomisana na na xona ni nga ni side ka side ra rhangana a ni a ni ngo vona vumenemene because ni file ku ri decision leyi a yi teke hi hi xongi nkarhi lowa a yi ri wrong a yi ri it was wrong the decision that she took ya ku va khomisa nuna na yena a ni sapota rhanga ni n'wi sapota ko tala na ti-advices a lot of advices swi tele leswi ni nga swi nga tshama swi humelela a lot donald ngoveni wa swi tiva personal so andazi mina ku ni fanele ni ndla yini so loko hambana ka vula hambanini se mi ni fanele sale naso ngeli nga ni na mbili ya ku famba ni zonda munhu loko ri hey ni nge endli mi swi sweswo and by the way phela xongi loko a kuma mali ya ku va na bukwini i teka mali a hlayisa vana mi ni nge endli sweswaku ni nga n'wi nyiki mali ku a ta ta ta cina laha mhaka ku ma maybe i zonda na mina mi ni nge loko mi lava ku zonda zondanani swa n'wina mi ni mi nga ni hoxi ka ku zonda na ka n'wina

ni ta ku buka xo ngi ta buka prince loko n'we prince loko ri hambiloko ku ri ku wena yi fila ku mina ni nga ha ku buka a ku ve tano a swi bohi vutomi byi ta ha mahlweni nothing will stop hi nga stopi nchumu ku nge cinci nchumu xiganga na xihehlo ka ha ri nchumu mvunyampfunya na savasava ka ha ri nchumu so a hi hloniphaneni namuntlha a 17 lifestyle 17 lifestyle hi ta va hi hlangana rifila boy papa mixo swilo swa tendleka cash lama sitna mani na xa makhombo xa makhombo namuntlha a 17 lifestyle let's meet there special sungula hi sikisi until 8 sikisi until 8 special sungula hi sikisi until 8 tshunelani mi ta mi ta mi ta tiphina 17 ya n'wina a ya mina na mi no tirha mara ni in charge i'm in charge sweswi a hi xihundla prince no n'wi khansela around vo ma ten no mi nga ha ti no vula sweswo hi xivundla a ku zanga va ku a nga la ku ta mheni no vula ni ku a nga ha ti cause no voni nga ku swi pfuna ku tisa munhu a nga ri kahle a swi pfuni nchumu swi sweswo so ni n'wi khansela a ku na problem and a na problem na prince rhangani loko ku ri i na problem i ta vula ku yi na problem na mina i ta vula ku problem ya hina i yini so mhani na problem na prince rhangani and a ni na problem a ku na munhu loyi ni n'wi rabelelaka a ni rabeleli munhu wa mutsumi emisaveni ni rabela xikwembu na va ka metropolis va ni nyikaka mali leswo tala na n'wini wa xopo ya luya wa munigeria leyi ni n'wi rabelelaka laha van'wana na wun'we a ni rabeleli munhu a ni rabeleli munhu na wun'we la misaveni na mintsenga pfa ka va ni nyika mali ya wa pfa va ni nyika na va ka xilumani va pfa va ni nyika mali so hi voni pfa ku ni va rabelelanyana katsongonyana na setsu hikuva i pfa va chela na n'wi rabelelanyana n'we van'wana na wun'we so i ta hlangana seventeen lifestyle to tala i ta hlangana seventeen lifestyle i ta mi byelaka mi mi nga ndzi leswaku mi ta hi five five mi ta twa mahungu mi ta hi one one mi fola layeni mi byela ku ri hi ku ndlile so mi fola layeni mi hi hleva hleva laha ku ta n'wani ta va ni tshamini kwala ka v i p ni maswi ta ni rhandza v i p ta va ni tshamini mi ta ni mi byela mahungu i hindza na weyi ta byela mahungu ti byela n'wa weyi ta byela mahungu mi fola layeni ka mi lava ku twa mahungu ya fambise kwini i love you so much people i love you so much especially masiku lamanini